Vos menam en Itali, dins la Val Mairo, a Draunier. Aquí, l'associacion Espaci Occitan present un site ric e plurau compausat d'un musèu, d'un istitut e d'un centre de documentacion. Aqueste an, l'Espaci Occitan festejarà ses 20 ans d'existéncia. En entre ar au rescontre de la doutoressa Rosèla Perlino que nos vai explicar lo foncionament d'Ilio, sus ativeta e si relacion eme lo numeri per mies conveni au publi. E èm aquò de tròç roda au musèu. Despei un trentenado d'ans aquí dins las Valadas i avió de monde de militants occitanistas que demandaven d'aver un espaci fisic Ente poder crear un centre de documentacion de la lenga, de la cultura, un espaci per far de cultura, per far de curses, per organizar de manifestacions. E puèi dins lo 1999, es un cas, lo meme an del passatge d'aquela lei de co-oficializacion de l'occitan en Itàlia, Aquí en Valmaira es estada fondada la nòstra associacion per la volontat de las comunas de la Valmaira mas tanben d'autras comunas occitanas dels autres valados an ensajat de crear aqueste espaci. Fisicament la comuna de Dronièr nos a balhat la plaça. Aquesta èra una vièlha casèrma militara E donc avèm fach un reempièc d'aqueles espacis per la creacion d'un institut novèl, hèm una bibliotèca e naturalament avèm lo musèu qu'es lo nòstre mejan virtual per far visitar las Valadas e l'Occitania tota entièra a las classas de las escòlas, a los toristas qu'arriban aquí en Valmaira, En general, lo monde es dels apassionats de la lenga. Ensajatz de contar la longa, longa istòria de la lenga occitana, de la debuta, donc las lengas neolatinas, los premiers documents, la. Los trobadors, las guèrras de religion, dens la libièr e l'occitan, fins a l'atge d'en pei. A la debuta avèm crompat una colleccion de libres sus Occitania, mas avèm pas encara una bibliotèca e donc nos a calgut atendre lo 2001 per aver fisicament un espaci, qu'èra pas encara aqueste. E avèm començat a trabalhar aquí. Dins aquel moment avèm creat los contenguts del musèu. Per lo musèu avièm pas una colleccion d'objèctes, mas a la debuta avièm sonque de contenguts d'informacions dins los ordinators e puèi dins lo temps avèm tanben integrat aquela presentacion de la cultura occitana a travèrs d'objèctes del monde occitan, donc causas ligadas al trabalh, a l'escòla, a la vida vivanta del monde passat. E donc en 2012 avèm agut la creacion del musèu. E avèm creat aquesti espacis novèls per la bibliotèca, donc un espaci occitan mai grand per s'ocupar tanben d'un apartido touristico. E donc avèm començat tanben a organizar de manifestacions culturalas. La musica sacrada, donc los cants del Nadal, se chanta justament las diferentas versions d'aquí de las valados del territòri indisen de França. E avèm començat a s'ocupar tanben de la publicacion de libres. Donc avèm publicat dins los ans de guidas toristicas, subretot per la Val Maira e per aquelas glèisas romanicas e goticas que son presentas dins aquestas valados Puèi avèm publicat tanben un aute libre sus la musica occitana que s'apèra Chiau de Viula. E despuèi los ans 2000 avèm totjorn de mai joves e tanben de mainatges que començon a emprene los instruments tradicionals, las danças tradicionalas E donc aquò es un mejan empatic, es un mejan agradiu per far passar tanben la lenga dins entre los mai pichons. Los trebalhs de la montanha qu'èran de trebalhs itinerants o per la stagion, donc lo monde se n'anava trabalhar a la mar, en Provença, dins la pianura padana per travar de causas. Un dels trabalhs mai caracteristics de la Valmaira es l'anchoier, donc lo mercant de las anchoas. Los documents que son presents en la nòsta bibliotèca son d'aquisicions fachs per la nòsta associacion, donc los libres e los CD e los documentaris son presents tanben en linha Donc es possible de los trobar a travèrs un sistèma de digitalizacion del material de totas las bibliotècas nacionalas, donc es possible tanben per lo monde de trapar aquel libre e de lo receure per la pòsta o de trapar una partida digitalizada, donc sus internet. E per lo monde que vòl legir e que pòt pas venir fisicament aquí, Una lectura sus Twitter. Es un projècte novèl que avèm començat fai tres ans e a travèrs d'una aplicacion que sus lo principi de Twitter fai legir de morsèu de de toquet de de los libres. Es coma un grop de lectura. Ma es pas, sèm pas fisicament tots amassa, ma chasquedun a travèrs lo siu smartphone o lo siu ordinator pòt legir aquela òbra que ven publicada sus aquesta, sus aquesta aplicacion e donc es un mejan de far conéisser la lenga occitana e los autors occitans a travèrs las novèlas tecnologias. Dins li burèu de l'Istitut se tròba tanben una sala gratis dedicada dei associacions au gen divalat occitan que vòlon organizar divèrsi manifestacion coma de conferénci, filme, presentacion de libre, concèrt, etcetèra. En mai d'aquò, l'espaci occitan i mont cada trimèstre una expausicion novèla. Aquò permet au public de seguir una actualitat vertadièra de l'espaci occitan E mai de tocar de non conéisser e interessar per la question occitana.
L'Espaci Occitan a la gestion de tres organismes diferents. L'Institut d'Estudis Occitans, entre nos trapenhar, es un institut d'estudis e burèu de la lenga, Ente lo monde pòt trapar d'informacions sus la lenga occitana, participar a los corses de lenga, avèm tanben en gestion lo sindicat d'iniciativa de la vila de Dronièr e donc es possible tanben trobar las informacions toristicas e culturalas en general sus Dronièr e sus la Val Maira. Puèi avèm una partida qu'es dedicada a lo musèu e donc lo musèu qu'es apelat Son de lenga, donc lo son de la lenga occitana ma tanben de las autras lenga. Per los pichons es important arribar a la fin de la visita e d'aver entendut aquela lenga, perque lo musèu se pòt audire tanben, e donc avèm creat de cartas tematicas, de mapas, e donc las bèstias, abelha, e tanben los mai pichons pòden aprene quauqueren carque frasa idiomatica a se presentar, las bèstias, o aquí la meteò, non? Donc.
Arc de sèt colors. Es un musèu informatizat, donc digitalizat, e la nòstra idèia èra de crear un musèu complementari e diferent da los nombrós musèus ja presents sus lo nòste territòri. Avèm dins la Val Maire Grana 25 musèus que son dedicats a la cultura nòstra, la cultura materiala, las aisinas, los trabalhs d'un viatge E donc, l'idèia es estada de crear quau que ren de mai modèrn e complementari, donc en me de las novèlas tecnologias, crear un biais agradiu per far conéisser un patrimòni immaterial, aquò es pas talament aisit, E de lo far per los pichons, ma tanben pers las personas mai grandas que avián mai coneissut la minorància nòstra, perque aquí aven fòrça toristas e donc era important de far conéisser la nòsta istòria, una istòria religiosa, una istòria artistica, una istòria linguistica, politica tanben e donc aquò es estat L'objectiu del nòstre musèu e la partida de l'Espaci Occitan que s'ocupa de la projectacion es tanben una partida que s'ocupa de la creacion d'una sinergia entre los diferents organismes que son presents en las baladas. Donc, nautres fisicament sien a Dronier, Mas trabalhem amassa eme las autras comunas, las escòlas, donc es importanta la partida didactica aquí de l'espaç occitan per far los corses de lenga dins las escòlas, per far de laboratòris tanben per los mai pichons, laboratòris de dança, de musica. Vos avèm presentat un apercebut de l'òbre multiple de l'espaci occitan a Draunier. Ajudat per la lei italiana, l'associacion desvolopa despièi 20 ans si ressòrga documentari e ativetat nombrosa. Dubèr i turista, is escòl, is aprentís occitanofòne e a fuga de recèrca, l'espaci occitan se vòu tocar tot lo monde. Redusís si limita fisic e melicus dins les escòla, le curs en linha, la documentacion sus son site web e tanben la collaboracion emb un vintena de musèu dins la Val Maira. En mai d'aquò, la volontadi comuna de promòure la lenga e la politica lingüistica nacionala contribuisson a l'espandiment d'aquela associacion.
Madalenenca Madalenenca es un adjectiu de Mistral, vòl dire quauqueren que florís per lo jorn de la Santa Madalena. Madalena es lo nom de ma filha, èra lo nom de ma maire e lo nom de la mia rèire nòna. Donc es un nom de familha e exprimís lo sens de quauqueren que florís. Telaranha, perqué m'agraden pas las aranha e perqué es un mot emprumiat que arriba de l'occitan francés, disent, de l'occitan de l'aute costat, E m'agraden pas tots los mots que son dempunh, donc aquestas lenga mesclada entre l'italian e l'occitan cal dire que m'agrada pas tròp. Aqueste autor de las baladas, Barbatòni Bodrie, es un autor qu'es mancat en 1999. Es un grand autor de la literatura occitana alpenca, mas en general vòli dire de la literatura italiana. A una produccion poetica granda en italian, en piemontés e en occitan e una richessa lingüistica extraordinària de mots antics e tanben d'etnologisme, e canta l'amor per la sia tèrra e per la lenga occitana e per una natura entà tot a un espirit. Que de chiar! Beneit uèi coronèra un per mèira, e la nuèchi Biton treiaven a far estèle. Di en cai estèle crurò Grinòri Bòuco. Ba farà, mas pas tròp! Qui crè pas, vene vèire! Non se michiar di mèire neuve di vòstri rèire.